manhero akanaka mhuri yezimbabwe dzanhawo dzabret muvet nhasi tiri kutaura nevatungamiri venyika toda kutanga nekamufananidzo kemurume kana akuda kutsvaga musikana wake pachivanhu pane zvinhu zvinofanirwa kuitwa nemurume iyeye kuti aratidze kuti zveshuwa ari kudanana nemusikana pane zvimwe zvandoziva inini nezvimwe zvandisingauzivi asi zviripo zvandoziva zvinotevera zarura muromo kana tezvara vatanga kutaura zarura homwe kana munyai avhura chibheki garai parukukwe kana tezvara vagariswa pasi pokutanga rusumudzo kana tezvara vabvuma kuti mwana wavo anoenda kumba kwamukwasha asi tarisisai zviri kuratidzwa pakuitwa kwezvinhu izvi murume pane zvaari kuda kubva kuna tezvara saka kuti azviwane anoratidza unyoro humility inini newe mutereri tisu vana tezvara tine x yedu iri kudiwa nevanozviti maleaders vana mukwasha saka maleaders edu vari kuita zvinoitwa namukwasha here vari kuratidza unyoro here inini nemaonero angu ndinoti kwete semuenzaniso regai titarise parali isusu inini nemi vana x tinogara papi tinopiwei zvokunwa kana zvokudya hatisi kuti tinofanirwa kupiwa zvinhu kuti tiende kurari aiwa asi tisu vacho tine x iri kudiwa hanti asi unoona leader akasvika anogariswa pasofa sofa riye rinoiswa pasi petendi uyezve kunonoka hey. isusu vana x tinomira mahours mangani muzuva maleaders vosvika zvonzi ha ah, tanonotswa nemota wakambonzwa jeep cherokee nyowani ichiita breakdown dai iwewe samukwasha ukanonoka kusvika kumba kwatezvara uyezve uchisvika wogara pasofa tezvara wogara pasi pamanewspaper pangabude zvakanaka ipapo aita kuti tarisai mota nedzimba dzavanogara hongu hatingati mutungamiri anofanirwa kugara pasi pemiti vachiswera vachichema aiwa asi ngatitarisei zvavari kuita chaizvo umwe wacho akapiwa dzimba 3 kuti asarudze imwe chete akaramba dzese hanzi ndinoda kugara muhotera mutungamiri akaita sei anoshandisa mari dzenyika kugara muhotera iye ane imba yake 240,000 dollars inotenga mbeu dzinokwana province yese vamwe vakapinda mugnu kwakubva kuvaka zimansion re3 million dollars apa imba vanayo muharare imomo 3 million dollars inotenga maarv ri mangaka mamp chinhu chavanotanga nacho muparamendi kupanana mota unotoshaya kuti vaimbofamba sei vasati vapinda pachinzvimbo kuti vaite mp kana mp muharare ane imba yake nemota yake asi achiwana maallowance emahotera nefuel inoita 400 liters pamwedzi asi ane kambani yemakomberi chero tikawirirana kuti mp kana kuti minista anofanirwa kupiwa mota sei vanopiwa mota inodhura sei kupiwa mota two hanzi one is a family car one must be a four by four because munyika mazara mapoto 30000 dollars semaonero angu inogona kutenga mota yakanaka asi muchinzwa vachitenga mota dzema 678 over 100000 dollars president chaivo vanofamba neconvoy ine mota dzinopfuura magumi mairi kana matatu 20 or 30 akomana maybe 5 6 kana 7 zvinonzwisikawo sesapresident asi 20 chaiyo chaiyo 30 kuzoti kaambulensi kanoteera kumashure kaya kutambisa mari nefuel uyezve kutyei chaizvo chaizvo kuti afamba nevanhu vese ivavo kana zvichinzi over 70 percent of the population love me minister kupiwa driver anga anga asina driver aisakwanisa kudrivera asati anzi minista kutambisa mari dzedu kwe hanzi tiri kuenda kustrategic retreat kana kuteam building kundobhuka mahotera anodhura mari ichingobuda chete nyika yakafanana nezimbabwe kutambura kwatiri kuita zvine musoro here kuti munonobhuka mahotera izvozvo monotaura zvinhu zvinokwanisa kutaurwa muofisi no hazviiti nemaitiro emaleaders edu ruling party as well as opposition tinogona kuti 6 na9 vese zvavo kurarama nepolitics pasina kana tsitsi kana rudo nesu vana x tisu tinofanirwa kunyatsotarisisa maleaders edu tarisai kuti maitiro avo anoenderana nezvavari kutaura here munhu anogona kusheedzera parali kuti tiri kuda kubatsira vari kutambura tiri kutsvaga mari mumwe wechinzi tiri kuyedza kuuya nembeu tiri kugadzira mari mumwe wacho tichida kugadzira classroom re 50 000 tiri kumirira dona apedza kutaura zvese izvozvo isu vana x taombera akupinda mota ye80000 dollars yakatengwa nemari yaifanirwa kuita zvinhu zvaabva kutaura parari izvozvo please vana x inini nemi tisu tine simba tarisai fungai tererai musavhotere mbavha musavhotere vanonyepa musavhotere vachiri kuedza kugadzira nyika asi nanhasi vachingoti hezvoko 2016 zvichaita hezvoko 2017 zvichaita gore rinotokuisirai road gore rinotokuisirai zvakati ayo musanyeperwa musakanganwa vana x tisu tisu vana tezvara tisu tine simba ngatimboonei kuti vana mukwasha vachaita sei kana vari kuda x yedu ndopaperera nhau dzabret muveti kana mafarira zvandataura kana muchiwirirana nezvandiri kutaura please endai pafacebook page yangu bret muvet uyezve ndazovhurawo youtube channel taakufamba taakunzi bret muvet youtube channel mosubscribe ipapo thank you maitamas